Ah, ok, on. Ah, x'daqqa fejk ma gof. Int bħale, ta' ta' fej. Għara bħalek. Għax inti ki on jena dejjem on. Is-switch tiegħek fejn għaw għaw. Ejwa, ejaf, ejaf. No switch.
Għajdinna naqa kif int ki on hi kif int. Ta' xej bilas ma kontent għaddejn. Tidder ħażin għaġeb jgħat. Għax miex normal ħafna.

Issa xaġa rajt dik. Mela.
Apparentament, xismu Mattia selfek ġins u qrittulu anka dawra fuq wara għamiltlu vera.
Li li nimpostaw. Kejon, ħani, għaw inti naqra fqir. Dejjem Madonna bil-ġakketta fuq il-laħam fuq ix-xejn. Ma tifhimx għara jien, ha? Thank you għall-isponsor Caffè Jona jisimha. L-istylist, l-istylist libsitni hekk. Kemm intaw.
Mela kellkom stylist ukoll. Ej, ej, kellna.
Min?
Karina.
Eh, omm omm Ben ngħidlu kemm. Ara, ħallasha x'aktarx kollox. Mhux ħallasha, eh, ejja. Isma', kemm hemm bejnek u Bejdi hawn li qegħed magħha Elenia? Disa' snin.
Għad-disa' Sek ħa tibqa' magħha dik spare parts ħa tiġik ta'. Ibda ġor biċċiet fuqek la tikber. Isma', peress li li ma' Ilenia ġara kollox fil-pool, meta għandek ċans immorru noħmu jien u inti, ħa naraw ikonniex connection. Fil-każ strieħ miegħi ta' għax bil-plastik la ndif f'sidri u f'wiċċi fil-wiċċ nibqa' qalbi. Isma', vera, ma x'għedtu bejnietkom f'dil pool? Xejn, ġas bdejna nitkellmu daqsxejn u tipu hekk. Indunajna li qbilna anke meta dħalna tad-daħlet ta' u meta kellna l-coupling għal waħda. Eh. Isna mal-ewwel bdejna nitkellmu jiena u hi. Jiġifieri hekk isna qbilna mal-ewwel. Filli ma jrid ħadd dat-tifel filli f'daqqa waħda daħlel għal dejjem. Isma', l-ewwel issir tafhom u. Sirt nafhom u qbilt magħha. Għax fil-bidu mhux talli m'għamilx passi, sibtek ħadtiha fil-pool biex żgur ma tiltaqa' ma' ħadd l-ewwel. Le, le.
Imma mbagħad ħriġt tajjeb għas-sħaħ. Isma', ma nafx qrajtx, kellek iċ-ċans toqgħod tara l-affarijiet li kitbu n-nies? Qrajt, qrajt għal xejn, għamilt jumejn għal xejn imqajjem. Imma isma' din. Ma stajtx toħrob minn hawn, qrajt kollox. Għal ħafna nies, għal ħafna nies dehertu li Mark Kerr kontu ftit bullies. Issa aħna ma konniex hemm, u mnalla għax kieku ħaqqhom kollha hemmhekk u ħadd ma kien jikkapilja. Imma wara li ħriġt tkellimt ma' Raquel s'issa? S'issa għadni le. Tkellimt ma' ħuha, Ryan Knight, imma ma tkellimtx ma' Raquel le. U sa billi jkellimha bl-Ingliż mhux xorta mhux se jiftehmu dawn. Le, issa nifs naħseb nifhimha issa. Eh, ser tifhimha. Għax issa provi l-Ingliż, ma kellix Ingliż ħażin imma ma tantx nifhmu l-aċċent tagħha kont. Efhimni aħna għalhekk għoġobtna, tantx tgħaffiġ.
Isma, xi kemm rajt episodji s'issa. Episodji xejjeż, clips bdejt nara unseen bits, eżempju. Taħseb li kien ħaqqhom jirbħu Clinton u t'Amrika? T'Amrika dik! Ajajaj mara.
Jiena ngħid li nħoss li talli kien ħaqqhom Mattias u Enrica. Imma kuntent għalihom, għax they really nice it-tnejn li huma ta' Mika u vera kont kuntent li baqgħet fil-villa u Clinton ukoll, gentlemen vera nice. Kemm Ej wieqaf naqra jaqsra! Kemm intom Porn li ġġibulna din intervista!
Kemm hekk waqta.
Isma' wara ħniżrijiet kollha li kontu tieklu hemm ġew. Issa x'qed tiekol? Konna nieklu tajjeb ta.
Eh, e kont, le, bħala t-tjubija tajjeb ma. Le, kien ikollna għasel minn ribs u hekk kien ikollna ta' u chicken. Eh, eh, ma qatt ma dehru dawk, vera jġibu li jgħidu dawk. Jgħidu li tajjeb, tajjeb konna nieklu, issa xejn minni. Żgur, għax ngħidlek anke l-waste self ħaġġu għad-days. Illi daqshekk bigilla l-yogurt għax taqgħu applowżaw lejjer bil-baslet boss. Bigilla ma konx nieħu ġenn kieku l-bigilla kien mhux jien. Mela terġa' biex il.
Boss mela. Greek yogurt.
Greek yogurt. Għax jien lactose ikollu 300 grams kuljum. Imma l-ara Edward eh għax joqgħod itektikulek il-yogurt waqt li qed jitkellem ma' nies ieħor. Ta' Edward l-ara l-bass mhux tiegħi. Vera? Tara bil-yogurt ukoll. X'tinġ kellhom eżempju? Wieħa ħafna! X'kellhom?
Tinġ eżempju minn min kollu lej il-bajd u minn li jkunu lej kokod. Ejwa ejwa fja. X'kienu?
Ma jien naf. lejn il-krejz tal-ħalib. Isma' kif ħassejtek illi n-nisa għax għamlu żmien jiġġieldu għalik, hekk kull min jidħol għal min dħalt għal Kion, dħalt għal Kion. Tiftakar meta daħlitlek kira fis-sodda u ta' ta' xebba ħassri ta' tqaħqaħ id-dem dik din il-lenja.
Toqgħod hawn toqgħod hawn kira l-biċċa żejfej rajt hemm rajt biċċa.
Rajt biċċa kont qed jekk għandi fuq. Kif ħassejtek dak il-ħin? Jien naf insejt mhux kont ħanoqgħod Ewwa jew ma tħobbsokx tajjeb tgħid ta' dawn l-ost jiġġieldu għalija, naf.
Isma' jekk ikun iġġieled għalik bi dwiefer u snien. Isma' xi xtrajtilha lil Ilenia tal-birthday, Popo? Għamiltla surpriża żgħira. X'tgħamiltilha?
Tinjia u tinjia beach. Aww, u x'għamiltilha eżatt? Xejn dak konna l-ewwel kellna l-interviews, Imbagħad?

Isma'.
Ħajt id-dejja li l. Tgħidlek issa! Jekk trid tixxilha xejn lil Enya u ejja miegħi sal-hideaway u mbagħad kemm intu waqrun sabiħ! Daqqa daqqa bi prosta importanti. Ejja ta' wara. Grazzi Keon Hate segwuna daqqa fajna fis-sema marittal.